Destana Derwêşa Evdî û Evîndariya Adolê Derwêşa Evdî destaneke kurdî ye, netewî ye, evîndarî ye û qehremanî ye. Derwêşa Evdî ne ji demeke pir kevn de peyda bûye. Lê mixabin ji nebûna nivîsandinan di nav kurda de ew jî ketiye bin tasajbîrkirinê de û nihakê êvara we bi xêr. Destan mîna kurteçîrok û stranên maya. Li gor tê gotin divê sih û di şêwazên destana Derwêşa Evdî hene. Di edebiyata Kurdî de cureyek hunerî heye ku di nav edebiyatê dinyayî de kêm tê dîtin. Ev jî her çiqas Kurdan nikarîbûn serpêhatiyê xwe binvîsîn jî lê çûna vê ji xwe re babetek wêjeyî bi taybet afirandina, Ez dibêjim hîn jî nav lê nekirine lê mirov kare jê re bêje helbest çîrok. Kurdan serpêhatî, bûyer, qehremanî, kul û derdên xwe wek helbest çîrok di komênt kirina, ango him jê stran û him jê çîrok di nav dena. Dikare bê gotin gelên cîhanê ji bona kêf û şahiyan stran gotina, lê kurdan êş û derd û fermanên serê wan hatina kirine stran. Dibê li ser derwêşa ebdî û edûlê li her aliyê Kurdistanê bi dehan şêweyên stranan hatine gotin û yek ji wan jî dengbêjê dengzêrîn Kerebêtê Xaco ye. Li gorî texmînan dibêjin destana Derwêşê Ebdê sala hezar û heft sad û şêst û heştan de li herêma Wêranşarê di dema paşayê Milan de Zortemir Paşa de bûye. Dibêjin ew ji Wêranşarê ye, lawikê Ebdê Milhima û bi eslê xwe kurdekî Êzîdî ye. Dibêje aliyê Şingalê hatin hêla Wêranşarê û hatin nav hoza Milan bi Derwêşê Ebdî û birayê xwe, Ji bona paşayê bila gelek şer kirina û bi ser ketina. Dibêjin lawikê Ebdê Milihim dil ketibû Edûlê. Edûlê jî qîza Temir Paşa ya û misilman a. Lê dil ti û la nas nake. Dibêjin derwêşê Ebdî û Edûlê evîndarî hev bûn û evîna wa evînek gelekî mezin bû. Dibêjin Temir Paşayê Milî li Kurdistanê li navenda Wêranşarê di navbera Dicla û Ferat,

Zor Temir Paşa dijminê dewleta Osmanî bû. Ji ber ku dewletê gelek komkûjî li ser Kurdan û Kurdên Êzîdî dikir, ji ber vê yekê derwêşa evdê jî hertim li hember dewletê bi kîn bû û hertimî şerê wan dikir. Dibê di wê demê de ji ber evîna derwêş û edûlê û ji ber ku derwêş Êzîdî bû, dibê Temir Paşa malbata bavê derwêş Sergonî Aliyê Şingalê kir. Dibê Tirk û Ereban sergonkirina derwêş û Êzîdiyan wekî derfetê dîtin, ku karî bin biryarê bidin û li hember Zor Temir Paşa, bisekin û şerî wî bikin. Divê eşîrê tirk û ereban di eşîrê giran in, divê paşa dikeve tin gasiyê û gasî tevahiya eşîrên milan dike, divê gelek mêrxas û resîpiyê wan di bin konê paşê de dicivin. Zor Temir Paşa namaya ku tirk û ereba şandibûn ji bo şer didê xwendin û nerînên wan dixwaze û ji wan dibêje, ka kîja gernak wê rajê barê vî şerî dênê ser milê xwe, ji ber ku barekî gelkî giran a,

Ne ew bê ti kes nikarê hember hezar û heft sed siwarên Tirk û Ereb bisekinê. Him em ê ji derwêş xilas bin û him jî em ê Tirk û Ereba bişkînin. Timir Paşa vê hizirê baş dibînê û qebûl dike. Qasidekî siwar dike û dişênê Şingalê li pey derwêşa erdê. Dibê gava ku derwêş bi vê yekê dibihîzê dibê pir kêfxweş dibe û destûrê ji bavê xwe dixwaze. Lê evdê milhim ji ber ku berê ji destê Timir Paşa dîtiye, bawer nake. Û dixwaze derwêş neçe. Diçe cem derwêş bi jê re dibêje dibê lawkê min

Dibî nê çare li derwêş nabe, dibe destûra wî dide. Dibe derwêş tê hespê xwe hediban zîn dike, şûr û rim û mirtalê xwe hildigire xwe û ew û birayê xwe Se'dûn û du hevalê wî din jî ber bi wêranşarê ve diçin. Derwêş geha pêş konê paşê û peya dibe, Bê paşa hat, bi xwe pêşwaziya wî kir û qedrekê zêde dayê da. Dibê li wê derê derwêş hevalê xwe yê şer tev dîtin. Yek ji wan şervanan jî navê yê Îso bû. Îso biraziyê Temir Paşa bû, bo Edûlê xustiya wî bû. Dibê derwêş û Îso wek biraya bûn. Dibê li wê derê derwêş Îso re got ku Îso, kekê min, ka bêje, tu çi dibînî? Îso jê re got ku mecê birayê min, ez dizanim ku dilê te û Edûlê li ser hevdû heye. Ji aliyê min ve bêxem be, ez qet ne li dijim. Bi rih û canê xwe ez bi te re ma. Bi li wê derê hevalê Derwêş û birayê wî Se'dûn li dora wî civiyan ku wîna qayîl bikin ji vê rêkê vegerê dibên nikarîbûn. Li bê rabû jê re gotin ku Derwêş ev riya çûnê ye, riya mirinê ye. Li bê rabû Derwêş li wan vegerand û got ku ê min ez dizanim ev rêka heya mirinê ye. Heger hûn dixwazin hûn karin vegerin. Lê ê min ez ê herim. Li piştî derweş û hevalê xwe biryara çûnê dan çûn binê kon rûniştin. Divê Edûlê bi xemla xwe mîna xezalekî li ser sênîka zêrîn fincana qehwê anî û gerand. Divê gava ku çavê derweş pê ket hiş û eqlî wî çû. Divê Edûlê fincana qehwê anî û gerand wê dîsa kesî destê xwe neavête fincanê. Divê dema ku giha ber derweş divê bi dengekî nizm ji derweş re got, Ra nehêjê. Divê derweş bi xurtî ew qedeh girt û bi yek carê de bi ser xwe da kir. û rabû ser xwe û bin guharê Edûlê ramûsa û cardî rûnişt. Divê zor Temir Paşa jî rabû ser piya û hat çavî maç kir û ew pîroz kir. Divê pişt re derwêş çû cem Edûlê. Divê Edûlê jî gelekî li dora wî geriya mera ku wî qayil kê ji vê riya xwe vegerê nikarîbû. Edûlê! Edûlê! Piştî wê maçê mêrik çilo wê vegerê. Dibe derwêşe Ebdê, Siwarê, Hedbanê, Tirsa, Dilê, Neyara, Kilê, Çavê, Edûlê û tevî yazdeh hevalê xwe berê xwe dane binya Wêranşarê, Girê Etşanê, sînorê Tirkan û Milan. Bi gava ku gihane Girê Etşan bi serleşkerê Tirka ku navî Efer bû ku ew jî bibû hevalê derwêş û gelek ji hev hez dikirin. Divê wî na ji dûr ve derwêş nas kir. Ka deqekê ez werbêjim bê Efer û derwêş çawa bûne hevalê hev dû. Divê carekê derwêş diçê nêçîrê û xezalekê birîndar dike. Dibê di dê dûv xezalê, dibê xezal jî diçê nav malê Tirkan. Dibê Efar jî li wê derê kurê axayê wan bû. Dibê li wê derê ew derwêş hevdû nas dikin û gelekî ji hev hez dikin û dibin hevalê hevdû. Dibê Efar canîgekî diyarî derwêş dikê û derwêş jî navî wî canîkî dikê Hedban. Dibê Hedban, dibê Hespekî jî hatî. Dibê di şerada har û dîn dibê. Dibê derwêş jî gelekî ji Hedban hez dikê. De ka bica em vegirin di hema şer be çi çêbûa. Efer ji hevalê xwe re dibêjî ew ê han Egîdê milan e, yê pêşî serbazê wan e, birakê min derwêşê evdî ye, mêrxasekî jê hatiye, lê Temir wî dixapênê, ka ez ê herim pê re biaxivim, belkî ez wî na ji navbera me û Temir derxînim. Efer tê cem derwêş û hevalên wî pirsa hev dikin. Efer ji derwêş re dibêjê, Dibê ka kê derwêş, heyrana çavê te, xwe ji nav me û Temir bide alî. Ez û te em birayê hev in, ez naxwazim em li hember hev şer bikin. Temir te dixapîne, tu bi xwe zanê ku tu bi ser kevî jî ew edûlê nadê te. Guh bide birayê xwe û vegere. Divê piştî van gotinan derwêş ji efer re dibêje, Ma wekî din gotinê te hene, bê efer jê re dibêje dibê na. Derwêş ji efer re dibêje, Efer birawo, baş li min guhdar bike. Ez ne zaro me, ez derwêş im, derwêşê ebdî me. Min ev ber bi zanayî girtiye ser milê xwe. Bila tu baş zanibê ku ez milî me û ev erd erdê kurda ye, yê mila ye, ne yê tirk û ereba ye. Û ti car jî nabê yê wan. Min li şîretê te baş guhdar kir. Ev der meydana şer e. Kerem ke cebir leşkerê xwe û kara xwe û şer bikin. Xwedê ya wê bidê me ya wê bidê we. Em ê binêrin gelo ka kî berx e kî beran e. Û heta niha em birayê hev bûn. Ji niha û pê de em dijminê hev in. Tişta ji te bê qet texsîr neke. Dibê afer ji derwêş re dibêje, Bêderwêş, ka ji dev va gotina berda, ji dev şer berda. Min soz be, em ê bi zorê Edûlê ji te re ji paşê bistînin û bînin. Derwêş wilo li Efer nerî û jê re got, Go Efer! Ez derwêş im, ez vî navî nayên me ser xwe Edûlê. Min navê Go Edûlê ji min re bijî, Go Xelkê ez dame te. Di bê piştî vegotinan tê hêviya Efer namînî û bi dilek îşkestî divegire cem hevalê xwe. Di bê piştî çûna Efer, derwêşî li hevalê xwe dizîvirê ji wan re dibêje, Dibê gelî hevala yê Go poşman e, yan naxwaze şer bike, bela kerem ke vegerê mala xwe. Bi rastî ez naxeydim. Yê min min mirin danî ber çavê xwe, serê min herê jî ez venagerim. Di wê hevalê wî na gelekî aciz hûn jê re gotin, Ma ev çi gotin in derwêş? Ma qey rihê me ji yê te çêtir e? Dibe derwêş û hevalên xwe çûr û rimê xwe girê dan û xwe avetin ser pişta hespê xwe û êrîş î ser siwarê tirk û ereban kirin. Dibê derwêş weke pilingê kete nav wan û ew ji hevdu birî birî kirin. Dibê bû şinge şinga şûra, pişqandina xwînê, nalîna birîndaran. Dibê biqasî saetekê şer kirin. Divê gelek payayê Tirk û Ereba hatibûne kuştin, lê di hevalê dir wê jî hatibûne kuştin. Divê gava go navberek dane şer û li ser girê Elşanê gihane hevdu, divê derwêş dît go di hevalî yutinine, divê dîn bû, çavî, bûne mîna gola xwînê û car din êrîşî ser Tirk û Ereban kir. Divê vê carê derwêş tiştek wan dinehişt, lê dîsa sê hevalî hatibûne kuştin. Bi wî awayî şerê wan sê roja berdewam kir û bi sedan Tirk û Ereb hatibûne kuştin, lê belê vê derwêş û Îso jî te'gîdê milan nemabûn. Îso jî birîndar bûbû û birayê derwêş Se'dûn jî hatibû kuştin. Bi derwêş bi dilekî şewitî destmala biraya xwe Se'dûn li stûyê Kumêd girê da û berî wî da mala bavê xwe Ebdê Milhim. Dibê weke ku Kumêd jî fêm kir Se'dûn miriya, dibê rabû serê xwe rakir û bi çargavî berê xwe da navê Îzîdiyan ta ku bêne bi hawara derwêş û Se'dûn ve. Dibê di şer da kurê Efer jî hate kuştin lê dîsa Efer bangî derwêş kir got ji dev şer berdê, dibê derwêş qet razî nedibû, dibê gava bû êvar û şer betal bû. Dibê derwêş û Îso vegeriyan cihê xwe li ser girê Etşanê. Derwêş xwest Îso bişêne pey hawara milan. Dibê Îsa li ber xwe da nexistin û bi tenê bihêlê. Lê belê derwêş ew razî kir û ew bi rê kir. Dibê serê sibê derwêşê min û te bi tena xwe êrîş ji ser siwarê Tirk û Ereban kir. Dibê şerekî dijwar kir û gelek ji wan kuştin. Dibê cara dawî dema êrîş ji wan kir û çendek ji wan birîndar kirin. Dibê simê hediban di çalaka kûr de çûn û şikestin. Dibê derwêş li ser pişta hediban hate xwarê û wan jî bi şûr û rima êrîşî wî kirin. Dibê derwêş li erdê jî çendek ji wan birîndar kir û çendek ji wan kuştin. Lê heyf û mixabin, heyf û mixabin got ew jî birîndar bû. Bi duwê navberê de xweha Afer nêzîkî wan bû û ji wan re got, Û hey bêbextin û hey bêşerefin û ma ev e mêrxasiya we. Heger hûn mêr bane, hûnê li ser pişta hespê lê xista û ew bixistane. Afer jî hat ser derwêş, gava got wî halê de wî dît. Dibê li berê rûnişt û destê xwe stûyî wî de bir û dest bi girî kir. Wê derwêş jê re got, got Afer negirî! Gotineke me kurda heye dibêje, Xwedê berxê nêr ji bo kêrê daye. Ez ji te dixwazim bes tu min bigihînî ser gerê Etişanê. Afer birîna derwêş pêça û nan û av dayê. Divê derwêş gasî afer kir û jê re got, Afer daxwaziya min î dawî, tu min bibê ser gerê Etişan cem hevalê min û pişta min bidê kevirekî û simbêlê min badê. Ez dizanim niha bi gaziyê re Edûla Delal ya go min, Canê xwe di ber wê de da wê bê. Lê ez naxwazim Edûlê min di halekî xirab de bibîne. Afer xwestekên Derwêş bi cî tîne. Derwêş got, Afer Kako, ahwa ye ji dûr ve gazîya milan ya giran tê. Heger te bigirin wê te bikujin. Herra xwe xilas bike. Divê Afer bi dilekî şikestî xatir ji Derwêş xwest û bi rê ket. Divê rabû Derwêş keniya û jê re got, Afar bravo, min nizanîbû ku mêrên wek te jî digirîn. Afar vegerî eser derwêş lê nizanîbû çi bêjê. Derwêş dîsa got, Here bravo, zû here. Lê em birakê hevî axretê ne. Ez ê li wir li benda te bim. Lê xayîn nebe û zû bê ha. Divê vê carê Afar bi dengekî bilind giriya û çû. Edûlê li hespê li pêşiya siwaran xwe gihande girê Etşan. Divê Edûlê bi girî xwe avête ser derwêş. Bê ku derwêş tiştekî bêjê, bi destê Edûlê hişk girtiye û li çavê wê yî reş û belek neriye heta ku rih jê kişiye. Derwêş çûbû ser dilovaniya xwe, lê di wî şerê dijwar de dawiya Tirk û Ereban hatibû û dawiya mayî jî milan da ber xwe, yên reviyan, yên esîr bûn, yên din jî hatin kuştin. Belê derwêş û hevalên xwe hatin kuştin û derwêş û Edûlê jî negihiştin hevdu, lê di vî şerî de Tirk û Ereb ji Şam, Heleb, Mûsil heta bi Bexdê hatin şikestin û tifaqa milan xurtir bû û hêza wan miztir bû. Edûlê giriya, li xwe xist, porê xwe kişand û derwêş maç kir û serê wî danî ser çoga xwe. Dibêj kezeba xwe bi dilekî şewitî bi hisirê çava.